Also anoda video dey wen I see see a young lady wey dis good samari ma um good samarita dis lady he dey hawk di reason why I wan bring am come our table make we no just dey generate all ladies all girls say dem be di same human being dem are not di same and how dem still take um brought us up is still different each each family with dia law you understand dis lady wey he dey hawk so na young lady She dey say wetin young lady dey do outside. She dey say how young lady take dey buy car, take dey buy the latest human hair, take dey buy the latest iPhone, take dey buy the latest things, take dey but she still contented with wetin she dey get for her trade, for her trade. Den dis person dey hawk, e dey hawk abacha. I go like make una watch the two video. Den if you are among of the people wey just dey judge everybody, no. Let's watch, the first one, let's watch dis guy video when he dey talk. Di young girls of dis generation don say dem no go appreciate wetin we dey give dem, di dey give dem, di little we can afford, make we start to dey give am to di older pipo wey go appreciate us and wey go pray for us, so I wan give dis woman like two k make I see her reaction, you no understand? Make we see weda she go talk thank you. Madam! Thank you. Well done. Mama just say, mama say make I just dash you dis two thousand.

Dem no understand. Ten thousand naira, minimum wage thirty k. Bless all of una no dey man for this country. Na the yahoo boys na dey play. All those odogu, you understand? You don carry lavish give it or dash you ten million, five million. Na why you no get value again. Thinking without brain. Come my front! Um, is this abacha, right? Yes. How much you sell it? With fish, five pounds.

I hope una don watch the two video. Yeah, yeah, yeah, yeah. I hope una don watch the two video. Una see a guy, e dey talk say now n- eh, lady nowadays dem no dey appreciate money when dem dey give give them. Then he wan showcase am to elderly woman May he give this money to elderly woman may he see the reaction of the elderly woman whether she go appreciate the twen- eh, 2000 naira when he go give the elderly woman 2000 naira is like a 50 cents euro abi i no come know maybe something like that then he come give the elderly woman the money the elderly woman come dey pray i hope na watch the video no need to explain my purpose of doing this video you thank god say you talk about yahoo boys you talk you talk about me i just say yahoo boys Yahoo boys wey dem dey make their wey dem don make their money legit wetin you go expect you no expect say if um you no expect responsible girl follow don that is um good girl responsible girl wey you go appreciate because dem know say this yahoo boy e dey make the money easy e dey make the money for through people sweat. Normal person wey dey date a guy, maybe your boyfriend dey earn maybe three thou thirty thousand normal Nigeria um lowest money average um pay for Nigeria thirty thousand and a girl dey friend a guy wey dey earn thirty thousand in a month, if na better girl e go follow am plan. Make una no still too think say all girls for Nigeria dem just be runs geh, some dey, thank God na im make me see this video I replay am, this girl so na Nigeria she still dey but she dey hawk She dey hawk abacha. Then somebody, a good Samaritan, give am fifty k. She share tears. She appreciate am. E no mean say A, um, B e no appreciate you, A no go appreciate you. You understand? Where dem for dey see bad, na there dem for dey see good. Dot, those yahoo boy, dem know the kind of woman wey dem dey go for. Dem know the kind of quality woman wey dem dey go for. Dem know the kind of person wey dem dey seek for. Person wey e no be yahoo, e know the kind lady wey e dey go for. When some lady their eye don already open, when dem go see responsible guy, dem go wage am, dem go weigh am like say how much you get, wey you don fit take care of yourself. Those kind of girls, you go know say dem need yahoo boy or guy wey e don dey try for himself or guy wey e parents rich. Dem no need somebody wey e dey suffer, wey e dey struggle or wey e dey plan e life. But dem forget say um Cubana um um Cubana prince abi Cubana um prince, yes na,

But today you no dey use the wife dey play Many of our guys dem dey quick dem no dey think of those things again Na the oil money whether e dey burn dem o Whether dem put kerosene on burn dem o Whether dem e no concern dem Wetin dem just want the new latest hair The new um iPhone If you get luck your husband or your guy just make am legit kudos to you but if you just meet a guy wey you want make both of you come together and make e no mean say eh maybe after dem don dey try then eh e come beat e wife or e no come appreciate e wife you the be you no dem no appreciate you if dem no appreciate you your reward is in heaven God go bless you the way wey you no even fit ex in fact fit defend or fit talk na so God go take bless you God can bless you through your children God can bless you through many way because He know say that man you struggle with am at the end he say make you no enjoy the wet God the wet wey God go take bless you when you go sit down sometimes God go bless you you understand e no mean say Deborah no good Jessica no go good e no mean favour e no good joy e no go good if you try give somebody money And dat pesin, e look am sey, Ha! Wetin you give am, e no reach anytin. No make am stop you for di help. Oda pipo dey outside, wen you go render dat help give, dem go appreciate am. My broda, neva see too forget, some moda dey there, wen you go give dem thousands, two hundred thousand, dem go tell you sey na your mate dey buy dia moda car. My broda, no see too look, some women dey wen you go give am dat two thousand, e go sey you dey insult am, e go use am slap you. Some women dey like dat. No be only girls o, Some girls dey when you give that 2000 e go happy, e go praise you when some dey in fact e go even slap you na the both side make we no just dey look am like say one girl do us something or one boy do us something we go come just dey generalize everybody no I hope as you watch this lady now after you don talk then I bring our sister wey dey hawk she dey hawk somebody give am fifty thousand she cry because she don think maybe something dey pursue am or maybe something dey wey wan use that fifty thousand do God just send helper from above he just help am our God no just come come help us na human being God dey help us he take dey do his miracle the lady those things e flash no be just cry of seeing that money cry of wetin that money wan do or the thing wey dey pursue am or the reason why e start this hawk Some people that I don see a lot for this social media, dem go bring dem come, dem go help dem, dem go beat the help. Some people dey, dem no get house, dem rent house, flat, dem give dem. That beg wey dem dey beg, dem go still go there go dey beg. Mothers na I dey tell you so, my brother. One guy that I no dey see am for Facebook again, whether na Olamide, something Ola, Olamide, something something, na Yoruba guy. He help this family from Bayelsa, dem dey Lagos, at the end dem beat this man dem mess this man up that i never be youtuber i be youtuber but i no dey do i never get this my second channel dem mess the man up people donate you need to see where those people dey sleep you need to see where those people dey stay

At di end, dem start to dey fight for di compound, quarrel. E come dey say di man wey e dey help dem, di good Samaritan, say e dey chop di money. No be only young girls, no be only young guys, some old people dey wey dem dey misbehave too, I'm draw down my word. Some people really dey, you know, it's good to appreciate but some people lack of how to appreciate human being. Some people don't know how to appreciate, make we just know. Some people dem no know how appreciate dem sell am in fact maybe when God dey share appreciation they quickly come the words they, they, they lost their appreciation they don't know how to appreciate their fellow human being some people are like that yeah they see am for sister they see am for brother they see am for friend they see am no be only young girls young guys na the both side you just get luck say you meet person wey dey appreciate this mama wey dey appreciate na make he appreciate that your two thousand if not some go use am slap you down so you dey insult them if you say na lie keep doing it at least our brother us um untouchable person wey carry garri give you say take if the better person wey dey appreciate at least you go take am ah garri I no need am o well thank you abi you no need am no I need am as far you give me come out from your mind why not I go take am some people dey beat am at the end dem go come say money dey inside the garri you see some people lack of whether na man na the lack of appreciate um the lack of how to appreciate

No be all old people, no be all all old people dey appreciate, e just get luck to jab the good one okay, as e be for young girl, young boy na so e still good for, na so e still be for young boy, all those yahoo forget dem, dem as dem be yahoo dem still dey see yahoo girl na im make dem dey fit dey use all those girl take dey do ritual because dem dey use the money on on dem, dem go still use the money, dem go still take something from dem take do something, take use against them. You think say dem dey just dey buy all those big big thing for there for nothing? No, my people. Me I leave una drop your opinion. I just see the video. I just say let me use and talk. Today na Saturday. I wan do my daughter hair. Okay, if you never started to follow me in Esther Family TV, please do well to follow me there. I make my daughter. I do vlog. I do mukbang. I just introduce mukbang.